Salam hormatly adamlar, mähriban watandaşlar! Bu gün nesip bolsa, göni ýaýlym işinde has köp berilýän soraglaryň biri, puldumyzy programma nähili birikdirmeli? Şu hakynda gürleşip geçeris. Bilşimiz ýaly, geçenki wideomda-da düşündiripdim, AdSense Television, Blackmagic firmasy hakynda. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda iň köp ulanylýan mikserleriň biri, pultlaryň biri. Geliň indi ädimme-ädim nähili gurnalýar, nirden internetden nähili programmasyny skaçat etmeli, bir-birden görüp geçeliň. Geliň onda başlalyň. Ilki bilen Google Chrome Black Magic dizaýn diýip ýazsak, näme şolar ýaly. Blackmagic firmasynyň resmi sahypasyna girýär. Ýene görşüňiz ýaly. Blackmagic Design diýipne. Şu ýere girenimizde Blackmagic hakynda, önümler hakynda şu ýerde tanşdyryşlary bar. Şu ýerde support bölümine girýäs. Bärde bolsa Atem Production Switchers şunu saýlaýas. Atem production switcher saýlamyzy aşagynda ine şular ýaly obnowleniýalary bar şu ýerde. A bu ýerde ikisi hem ine görşüňiz ýaly birine update, birine sadaka diýip ýazak. Meň hem o giňişleýin maglumatym ýok. Ýöne şularyň näme iş edýänini biljek bolsak bilşimiz ýaly ine Google Chrome'da has aramyza ýaýran email aň programmasy bar häzir. Kän maglumatlary öwrenmäne kömek edýär. Näme şu ýerden açýas emelen programmamyzy. Nä. Şular ýaly mysal üçin Atem Switcher sadaka ýazgymyz. Näme işi ýerine ýetirýär bilmek üçin Mana şu ýere goýýas. Email programmamyzyň gowy taraby näme şular ýaly soraglarymyz bolsa, giňişleýin jogap berýär. Ýa ATM programmasyny skaçat etjek bolamda şeýle zat hödürlenýär. Näme boldugy? Näme tapawudy bar ikisiniň? Şeý diýip sorag bersek, bize giňişleýin jogap berer. Bu gaty gowy sahypa. Türk öz dilimizde türkmen türkmen dilinde ýazyp, yzyndan da şular ýaly türkmençe düşündir diýip ýazsak, bize türkmençe maglumatyny çykaryp berer. Ine yzyndan hem ýokarky update-i kopýalaýas. Ýe birinji SDK, soň update ikisiniň näme tapawudy bardygyny soralýar. Ine şu ýerde programmany ýüklemek isleýän wagtyňyz görýän bu iki zadyňyň arasynda uly tapawutlar bar. Siz adatça diňe update ýazylany gerek bolar diýýär. Bu asyl programmadyr. Eger siz ATM enjamyňyzy kompýuteriňizden dolandyrmak, täze funksiýalary goşmak, enjamyň içindäki programmany täzelemek isleýän bolsaňyz, şu saýlawy ýüklemeli diýýär. Ine update alýas. Bize häzir geregi update-i ýükläp almaly. Aşaky sadaka bolsa seret Görşüňiz ýalyna, programma üpjünçiligini döretmek üçin gurallar toplumy diýmekdir diýýär. Bu programmistler üçin niýetlenen. Eger siz özüňiz täze programma ýazyp, ATM şol programma arkaly dolandyrmak islemeseňiz, size bu gerek däl diýýär. Gysgaça, size diňe ATM Switcher Update diýen ýükläň. Ol size enjamy dolandyrmak üçin zerur bolan ähli gurallary berer diýýär. köp ýerde soralýan soraglaryň biri, şol programma Ähli Black Magic mikserlerine gabat gelýärmi? Mysal şony soralyň. Atema şol soňky update alsam, hemme Black Magic mikserlerine bolýarmy? Aha, o Atem Switcher update, Atem Switchers update paketiniň aslynda universal programmadyr. Ýöne käbir möhüm nokatlarda üns bermelidir. Ähli enjamlary gurup bolýar. Bu programmany kompýuteriňize gurnanyňyzda ol Blackmagic ähli mikserlerini ATM Mini-den başlap, iň soňky Collection-a çenli modellerine çenli dolandyrmaga ukyplydyr diýýär. Ol programmany siziň pulduňyzy awtomatik ýagdaýda tapýar. Siziň enjamyňyzy USB internet kabeli arkaly birikdireňizde programma haýsy modeldigini özi tanadýar diýýär we şol enjama degişli bolan iň soňky içki programmany farmware hödürleýär. Şeýlelik bilen biz Update-i ýükläp alsak bize ýeterlik. Başga-da düşünmeýän näme soraglaryňyz bolsa, gowy sahypa, şular ýaly Emelaň programmasyna näme soraglaryňyzy berseňiz, size giňişleýin jogap bermäne kömek edýär. Indi şu ýerden Windows 86 diýen ýazgy ýerine basýas. i registrasiýa hemem download. Ay göni download only diýsek, gön programmaň özüni hem alýar, ýöne bärde näme bol mol syýalak edesimiz gelse, ine şu ýerden mysal üçin men elimdäki bu Television Atem Television Studio Pro HD. Ine. O serial number diýip ýazylgy ýerinde-de elimizde haýsy puldumyz bar bolsa, mysal üçin, mini pult bolsun, beýleki görnüşler bolsun, arkasynda hökman ne gapdalynda suratyny hem görkezendirler şular ýalak. Serial kody bardyr. Şony şu ýere ýazýas. Nämen elimdäki pulduň Asen Television Pro HD-iň arkasynda görkezilen kod. Şu ýere ýazdyk. I bärlerinden doldurmagymyzy soraýar. Şu ýerlere aşaky ýerlerine näme ýazmaly? Bu ýerler nähili doldurylýar? Bize has giňişleýin maglumat berer häzir. Indi köpimiziň bilşimiz ýaly bärde bir gaty çylşyrymly zadam ýok. Iňlisçe ýazylan. Ýöne dogry doldurmak üçin bize dogry maglumatlary almak üçin bize kömek edýär bäri. Ne şu şular ýaly näme ýazmaly diýip ýazsak, ne bize nähili doldurmalygyny kömek edýär. Bu bölümler Blackmagic Design kompaniýasynyň programmasyny mugt berendigi üçin sizden isleýän ugurlaryny barada soraýan statistik maglumatlardyr. Programmany ýüklemek üçin olary doldurmak hökmanydyr. Ýöne gaty takyk bolmagy şert däl. Anyk maglumat hökmanda ine nähili dolanmaly barada maslahat. Mysal üçin your details diýen ýerine bu adyňyz, familiýaňyz, el poçtaňyz we ýurduňyzy ýazmaly diýip görkezilen. Bu ýerde iňlis dilinde ýazsaňyz has gowy bolar diýip görkezýär. Şonuň üçin ýazma zadyny bize hödürleýär. Şu ýerleri kopiýa edip Şu jagaz ýerine goýýas. Men öň özüme skaçat edinem soň meň maglumatlarym bärde dur. Ýokaryk adyňyz, last name ýerine familiýaňyz, kompaniýa video studio diýsek ýeterlik. I email ýerine-de öz poçtamyzy ýazýas. Telefon nomer ýerine telefonymyz, ýurdumyz, i köçämiz. City den ýerine welaýatymyz, state hem bolsa. etrabymyzy ýazýas. Y gapdalyndakam indeks etrabyň indeks kody. Indi registrasiýa hem ýüklemege basýas. Yani öňde bize şeýleräk ýeri bolýar. Şeýle ýükle sahranit diýýäs. I ýükläp başlady. Bul programmanyň göwrümi azajyk agyrrak, internetimize görä haýallygy näçe wagt aljagyny bilemok. Meňki Mysal üçin 2 sagat soraýar. 2 sagatda skaçat eder 5 giga göwrüm bar eken. Ýüklemämiz tamamlandy. Indi programmany kompýuterimize ýükleýäs. Ha şu ýerde programmamyz ýüklendi. Indi biz ne şu ýerde programmaň özüni kompýutere ýükleýäs. Ana install atem ýazgyny ehe ýazgylsyny alýas. i. Şeýle üstüne iki sapar bassak, ýüklemäge başlaýar. Ana. Edil şu meň etişim ýaly ýazarlasaňyz ýeterlik.

Ýa-da on bir, Windows on bir. Windows köp nemeler, köp ýagdaýlarda Windows ýedi hem gurnap bolýar, ýöne olarda az ýagdaýy kynrak bolýar işletmesi. Tak, continue. Ne? programmamyz yüklendi. İyi. Close this. Programmamız şu yere çıkan olmalı. Black Magic Design Ten Software Control Robot stola geçireceğiz. Indi bärde programmamyzy açdyk. Indi etmeli zadymyz ilki bilen kompýuterimiz öçük ýagdaýda esas üns bermeli ýerimiz kompýuterimiz hem puldumyz öçük ýagdaýynda şu ýerde puldumyzy birikdirmeli biz. Ikisi hem öçük ýagdaýynda internet kabel, LAN kabelimizi alýas. kompýuteriň e, LAN kabel girişine dakýas, hemem e, puldumyzdaky LAN kabel girişine dakýas. İkisini şeýle LAN kabel usully bilen birikdirýäs. E, soňra kompýuterimizi açyp, puldumyzy hem açýas. Puldumyzy hem ikisini işledenimizden soň, ene şular ýaly programmamyzy açanymyzda ilki bilen

Meňki öňem çatylgy bolansoň, mysal üçin-de, görşümiz ýaly, awtomatik ýagdaýda tapdy. Atem Television Studio Pro HD. Ine. Adyny tapdy we bärde-de koduny awtomatik ýagdaýda özi goýupdyr. Eger kody başgaça bolup deň gelmeýän bolsa, mysal üçin biziň şu tak geçirmeli kodumyz näi görşümiz ýaly ýaňky pultumyzyň nastroýkasyndan IP adres diýip ýazylgy ýerini

Podkulçit diýdik. We açylmady. Näme üçin açylmady? Indi bär indi bärde ýene bir etmeli sazlamalarymyz bar internet bölüminden. İnternet znaçogy bardyr şu ýerde. Mine şu ýere basýas internet bölüminiň üstünde. Mysal üçin şu internet Ýer şarjygynyň üstünde sagyny basýas. Otkryt parametr seti internet diýen ýerine basýas. Ine öňümizde şular ýaly çykýa. I bärde internet bölümine girýas. Ine. Internet bölümine girdik. We soň nastroýka parametrów adapter diýe. Ine. Şu ýere girýas. Indi bärde bolsa, ina şu ýer şular ýaly internet diýen bölüminde başga da şular ýaly ýerler bardyr, olar gerek däl. Ina diňe internet ýazylgy ýerinde üstünde sagyn basýas we swoýstwosyna girýäs. Swoýstwosyna girýäs. Hemem ina şu ýerde

Bu ýere biziň ýazmaly kodumyz bir ýüz togsan iki bir ýüz altmyş sekiz edil şu meň edişim ýaly göçürip bilýäňiz hemmesinde de şu kodlar gidýär deň bolýar şu ýerde hersinde üç sifr oturan soň bärik on ýazýas On ýazyp yzyndan ýazmaly dal bir gezek klawaturamyzdan saga strelkany bassak ine o taraza geçýär. Bärik bolsa bir ýüz otuz bäş. We aşakga geçsek öz awtomatik ýagdaýda goýýar aşaky koduny. We üçünji ýerine bolsa bir ýüz togsan iki. Bir ýüz altmyş sekiz On we soňkusyna bolsa bir goýýas we OK diýýäs. Ine bäri taýyn. Indi ýene bir etmeli sazlamalarymyz bar. O ýeri bolsa Ha. Ne meňki de açyldy bu mat. Ne. Görşüňiz ýaly. Biziň puldumyzy gördi. Ha. Ýöne köp ýagdaýda bular ýaly gönüp birikmän biler bizde o köp kompýuterlerde şu sazlamalar hem etmeli. Onu hem görkezip geçeýin. Ana şu ýerde. Internet bölüminde. Ine. Şu yerine basýas. İyi başdan başlaly. Misal üçin hemmesi açyk ýagdaýda bolmaly şulaň. Ine. Şu meňki ýalak idarlasaňyz ýeterlik bolýar.

Ynha şular ýaly ýagdaýda bu wideo size peýdaly bolar diýip umyt edýän. Indiki wideolarda-da nesip bolsa içiniň sazlamalary nähili ýagdaýda atlaryny üýtgedip bilýäs, kanallary nähili üýtgedýäs, näme täzelikler bar içinde olar hakynda-da bir wideo düşüreris. Häzirlikçe sag boluň, näme soraglaryňyz bolsa arkaýyn kommentariýada belläp bilýäňiz. Nesip bolsa indiki wideolarda görüşýänçäk sag boluň.